जय मिथिला हम गुंजन ठाकुर अपने समस्त मिथिलावासीके नमस्कार करैत अपना चैनल परमे स्वागत करै छी अभिनन्दन करै छी अपने सब गोटे के आइ एगो कहानी बताबी जे जे अपना मिथिलाञ्चल अपना बिहारमे सबसँ बेसी भऽ रहल अछि वर्तमानमे कोनो भी कार्यालय चलि जाउ अपना पञ्चायतेके सबसँ पहिले बात करी पञ्चायतमे कोनो काज होइ तऽ ओहिमे हर जगहपरमे जे छै से अहाँके दलाली पैकारी घुसखोरी हर चीजपरमे जनतासँ लेल जाइत अछि ओकरा बाद अहाँ थानामे चलि जाउ आइ अहाँ मारि खा कऽ जदि थानामे जाइत छी अगर केओ अगर अहाँकेँ मारि देलक ए कोनो कारणवश तऽ अहाँ जायब थानामे कम्प्लेन करबाक लेल। थाना प्रभारी अहाँकेँ सभसँ पहिले कहता कि जे हमरा पाँच हजार रुपैआ दिअ तखन हम जायब अहाँकेँ जाँच करय लेल। ब्लॉक पर मे चलि जाउ काउंटर पर ने कोनो सर्टिफिकेट बनबाबऽ लेल कोनो प्रमाण पत्र बनबाबऽ के लेल ओहि जेना हर चीज पर मे हर प्रमाण पत्र पर मे दू सए चारि सए हजार दू हजार तीन हजार तक के घुसखोरी भऽ रहल अछि राशन कार्ड बनाबऽ के लेल तीन तीन हजार रुपैआ पब्लिक से घुस लेल जा रहल अछि जहन कि कते गोटे के राशन कार्ड जे ओहि टाइम मे बनलै चारि आदमी के नाम से अगर फॉर्म भरायल छलै तऽ दू आदमी के नाम जुड़लै दू आदमी के नाम कटलै ओ कोन एहन कर्मचारी छल जकरा अकल नहि छल बिना पढ़ल लिखल कर्मचारी जे ओकरा सुझलै नहि जे ओकरा लगमे चारिटा आधार कार्ड जुड़ल छै ओहिमे चारू आधार कार्डके नाम ओहिमे अटैच हेतै ओ दू टाके जोड़लक दू टाके नहि जोड़लक सरकारी कर्मचारी जे छै नीचासँ लऽ कऽ ऊपर तकमे सभ भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी सभ बैसल अछि जाहिसँ जनता परेशान छै। वर्तमानमे सरकार कहैत छथिन जे हम भ्रष्टाचारकेँ दूर करब, हम दलाली बैगारी नहि होबऽ देबै, घूसखोरी नहि होबऽ देबै लेकिन वर्तमानमे जे देखा देखना जाइत अछि हर जगह हर जगह परमे जे छै से अहाँकेँ दलाली बैगारी घूसखोरी भऽ रहल अछि ओहिके लेल केओ बाजऽ लेल तैयार नहि छथि। सरकार खाली बिना मतलब के हल्ला बोल करता रास्ता पर आबि क हम हम बड़ा त हम बड़ा अपने हाथे अपन पीठी ठोकय मे लागल रहैत छथि। सरकारक जे काज छै सरकार खाली बाजि रहल छथि ओ बिहार सरकार होइ या केन्द्र सरकार पर होइ या कोनो भी राज्य के सरकार होइ सब अपन अपन खाली बात खाली बतंगड़ करता। काज पर ने ककरो कोनो ध्यान नहि छनि। अपने सभ गोटे सँ आग्रह जे अपने लोकनि एहि चीज पर ने आवाज बुलंद करी, अपना बिहार पर ने आवाज बुलंद करी जे बिहार मे जे दलाली, पैकारी, भ्रष्टाचारी जे भ रहल अछि पब्लिक के साथ ई चीज बन्द केना हैत सरकारके तऽ कहि रहल यऽ जे हम सभटा बन्द कऽ देलियै लेकिन आइ चलि जाउ अहाँ ब्लॉक परमे आइ चलि जाउ अहाँ थानामे आइ चलि जाउ कोनो अनुमंडल कोनो पुलिस पदाधिकारीके काज परमे कोनो अंचलमे कोनो ब्लॉकमे कोनो थानामे कतहु भी चलि जाउ हर जगह बिना पैसा के कतौ काज नहि हैत अपने सब गोटे वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करी और जे ई वीडियो ओहि अधिकारी तक पहुंचे जे ई दलाली पैकारी घुसखोरी में अपन अपन हाथ बटबै छथि धन्यवाद